Grazzi li għażiltu li tkunu magħna illum f'Extra Sajf. Nippruvaw nitkellmu fuq suġġett li huwa daqstant importanti iżda lil hinn mill jew il-kontroversja politika kif ukoll minn dak dik id-diskussjoni li kellna fuq il-pandemija għalkemm hemm dejjem rabta ma' dak kollu li ġara f'dawn l-aħħar xhur. Magħna fi studio permezz ta' preżenza fl-istudio kif ukoll imbagħad permezz ta' Skype, Matthew De Giorgio, imprenditur, persuna li huwa involut fil-qasam tad-divertiment, dak li għandu x'jaqsam mal-mużika, kunċerti, Howard Keith Debono, personalità magħrufa, iżda persuna li jaħdem viċin il-kamp mużikali, il-kamp mużikali marbut ukoll ma' dat-tip ta' kultura, divertiment. Magħna wkoll permezz ta' Skype il-Ministru José Herrera, grazzi talli sibt il-ħin tkun magħna, li huwa wkoll persuna li llum għandu d-Dekasteru tal-Kultura, il-kultura kif nifhmuha iktar fil-qasam ħolistiku tal-kultura, se nitkellmu wkoll dwar strateġija, policies, u Robert Arrigo, ċertament mhux wiċċ ġdid, persuna wkoll li jirrappreżenta ovvjament fil-kapaċità tiegħu bħala persuna li jirrappreżenta l-Partit Nazzjonalista, ma kif ukoll se nieħdu wkoll l-veditu tiegħu fuq dan il-qasam importanti. Ħa nibda bik, Howard. Howard, dak kien żmien diffiċli għal kulħadd. Kien żmien diffiċli għal kulħadd, imma ċertament mhux l-inqas u mhux l-inqas, mhux l-inqas, il-qasam, dal-qasam partikolari ħadqa kbira. Għaliex? Għax jiddependi ħafna fuq l-udjenzi, fuq in-nies, fuq il-parteċipazzjoni. X'kienet l-esperjenza tiegħek fil-qosor fuq dil-pandemija l-impatt fuq kulħadd marbut ma' dal-qasam?
Jiena wara tista' tgħid tliet ġimgħat wara l-pandemija, bejn għamilt erba' calls anke barra minn Malta, ħassejt il-bżonn u ħtieġa li aħna l-unika settur jew wieħed mill-unika setturi li m'għandniex association hawn Malta. Soltu l-ħuja aktar quddiem. U fl-aħħar issa ħa niffurmaw l-association. Assoċjazzjoni li tirrappreżenta dawk in-nies li għandhom il-mistier tagħhom, ix-xogħol tagħhom fil-qasam mużikali, li ħafna minnhom kienu qed jaħdmu għal rashom, anke għal raġunijiet differenti. U di se sseħħ jew hija sempliċement għadna għadha parlata? Le, le, le, le, le, se sseħħ ma' Chamber of Commerce, kollox, jiġifieri naħseb within next week ikollna l-board elett, kollox. Il-fatt ta' stat hu, biex nikkonkludi fuq din, mbagħad nitkellmu aktar, nelaboraw aktar tard, huwa li l-ħtieġa u l-bżonn hija knee-jerk reaction tal-pandemija, ma fl-istess ħin riflessjoni ta' nuqqasijiet. nuqqasijiet li jinħassu b'mod. Kien hemm ċertu nuqqasijiet li dejjem kienu inerenti, parti mis-sistema, imma dawn ħarġu iktar, ħarġu iktar. Bla dubju.
Mela, qabel ma nindur għal fuq il-Ministru kif ukoll fuq fuq Robert Arrigo, hemm Matthew Degiorgio, imprenditur, Għandek ovvjament timmaniġġja numru ta' postijiet li huma marbutin ma' divertiment, marbutin ma' parteċipazzjoni tan-nies. U ovvjament l-ewwel daqqa hija li di ma stajx topera ħalli nitkellmu ċar ġri. U kien hemm ukoll kulħadd kien jaf, kien hemm il-problema ta' social distancing, kien hemm problema. Kienet xokk għalina u ovvjament konna wkoll l-ewwel establishment li ddeċidejna Biex nagħlqu, id-deċiżjoni biex nagħlqu ovvjament għax il-Gvern ukoll l-ewwel qal ħa jnaqqas ir-restrictions tal-ammont ta' nies li jistgħu jidħlu ġo klabb imma aħna ddeċidejna isma' aħjar nagħlqu biex ikollna pjan fit-tul għax aħna bdejna naraw li ovvjament ħa jkun hemm problema li ħadd ma jaf meta ħa nerġgħu niftħu speċjalment fis-settur tad-divertiment.
Meta tolqtok xi ħaġa bħal di, u ejja ngħidu, ejja ngħidu kif inhi, f'dawn l-aħħar snin kien hemm aktar parteċipazzjoni f'postijiet ta' divertiment, in-nies iktar bdew ġifieri imorru ristoranti, iktar imorru night clubs, iktar imorru postijiet barra, iktar ifittxu attivitajiet, kunċerti, kien hemm dal-dit-tendenza, jiġifieri splodiet, splodiet b'mod inkredibbli, sew għal-lokal sew għal dan. F'daqqa waħda nixfa totali, deżert. Dak il-mument partikolari, inti rajt xaqq ta' dawl, rajt tama jew kont qed tara l-apokalissi? X'kont qed tara? Konna qed naraw sitwazzjoni fejn aħna ħankunu l-aħħar li eżatt biex nerġgħu nibdew. Għax ovvjament aħna huwa settur li social distancing ma jistax jeżisti. Diffiċli ħafna in-nies imorru postijiet ta' divertiment biex ovvjament to socialize. Issa jekk inti għandek post qed tgħidilhom isma' ma tistax tkun ammonti kbar ta' nies. Il-postijiet tagħna huma kbar. U ovvjament imbagħad nibdew ngħid isma' ma nistgħux niftħu.
Qabel ma ndur fuq il-Ministru u mbagħad fuq Robert Arrigo, hemm iċ-ċans, issa nitkellmu fuq il-fatt li issa bdejna niftħu, hemm iċ-ċans li dil-pandemija terġa' tfeġġ. Dik is-sitwazzjoni tbeżżgħek iktar mill-ewwel waħda? Iva. Aw għaliex?
Ibbeżżagħni iktar huwa għax inti ma tafx għandek l-impjegati. Inti l-impjegati at the end of day trid tara xa tagħmel xa tagħmel trid tagħmel bihom. L-ewwel ħaġa trid tara irrid inżomm l-impjegati. Issa jekk inti sitwazzjoni li terġa' f'Settembru biss Alla ħares qatt jerġgħu ngħalqu, x'ħa jiġri? Hemm pjan? Meta għalaqna l-ewwel darba lqas konna nafu meta ħanerġgħu niftħu. Il-Gvern ma qalilniex isma' mela inti għandek pjan f'Settembru, f'Awwissu, Ġulaj għandek sitwazzjoni fejn we are hoping to reopen on this day. There was no plan. Sa ċertu punt ukoll kien hemm ħafna affarijiet li ħadd ma kien jaf, jiġifieri. Iva, imma posti pajjiżi oħrajn, pereżempju, l-Italja, l-Ingilterra, kien hemm ċertu time frames, hawn Malta ma tantx kien hemm ċertu time frames u fis-settur tad-divertiment you need to plan. You need to plan with your artists, you need to plan with your promoters, you need to plan with your DJs, speċjalment il-barranin li ovvjament ġejjin f'dal-pajjiż. Ministru Jose Herrera, ovvjament int se tgħidli din kienet xi ħaġa mhux fil-kontroll tagħna u sa ċertu punt għandek argument biex bih. Iżda jibqa' l-fatt li hemm bżonn ta' strateġija, b'mod speċjali fid-dawl fid-dawl ta' dak li ġara. Illum, das-settur partikolari, il-Gvern għandu, fost l-ħafna problemi li jista' jkollu, għandu strateġija biex ikun hemm Mhux biss pakkett t'għajnuna, ejja nitfgħu il-flus, narmu l-flus, imma strateġija, se niġu għal strateġiji oħra marbutin ma' żminijiet meta l-affarijiet jikkwotaw. Hemm strateġija jew m'hemmx? Waqt il-Covid nidejna numru ta' u xprunajna numru ta' proġetti li kienu fosthom ta' min isemmihom, apparti l-Waste Center, għamilna t-Teatru Deposit, Kultura Malta, għamilna l-Għana Fest virtwali, għamilna l-International Arts Festival li seħħ b'mod virtwali, jiġifieri bdejna nużaw it-teknoloġija. Issa naturalment wasalna f'dak li huwa post Covid. Ħa nagħmlu Think Advisory Group think tank u naħseb li Sue Howard ħa jkun Howard Keats jista' jkun u anki l-persuni l-oħra jkunu involuti fih dan it-think tank. Ovvjament għandna l-Arts Council li qed tħejji strateġija b'operat bl-għajnuna ta' esperti u fil-ġimgħat li ġejjin din l-istrateġija post-Covid nkunu f'pożizzjoni li nlanċawha.
Qabel ma ndur nerġa' ndur fuq il-mistieden l-ieħor Robert Arrigo, imma Realistikament, lil hinn mit-think tanks li ċertament id-deċiżjonijiet iridu jsiru bil-konsultazzjoni tan-nies, bil-konsultazzjoni tan-nies li qegħdin f'dal-qasam. Realistikament, inti qed tagħraf, jiena ltqajt miegħek informalment u ovvjament dan huwa ministeru ġdid għalik, iżda inti qed tagħraf il-fraġilità ta' din l-industrija u l-importanza tagħha għax vera li din hija industrija li meta tmur tajjeb tmur tajjeb, Imma meta tmur ħażin, tmur ħażin fis-sens fis-sens li tiddependi ħafna fuq il-parteċipazzjoni tan-nies. Jiġifieri jekk intom bħala Gvern ma ma ma ma tixprunawx din l-industrija, u u tibqgħu tixprunawha, jiġifieri tibqgħu issostnuha, din l-industrija mhix se u għandha ħafna multiplier effects. Jiġifieri qed tagħrfu l-importanza tagħha jew din hija sempliċement oġġett ta' second division? X'inhi l-. Le, le, le.
Definittivament d-dikasteru llum qed jingħata prijorità, huwa ħafna aktar wiesa' minn sempliċement l-entertainment għaliex għandek il-patrimonju, għandek l-arti, għandek il-kreattività.
Nifhem, mhux li mhux importanti l-oħrajn. Però meta niġu għal dan is-settur li huwa ħafna importanti, speċjalment għax huwa Parti mill-isforzi li nagħmlu biex nattiraw it-turiżmu u l-investiment u kollox. Naqbel mal-keliem, mal-mistednin tiegħek illi dan huwa area fraġili ħafna u allura eħe konna nkwetati għaliex ovvjament l-entertainment trid tiltaqa' ma' nies biex ikollok verament entertainment u jekk inti allura għandek il-globe shut down minħabba l-Covid l-impatt se jkun qawwi. Però għinna l-artisti, per eżempju, biex intik idea, waħed mill-proġetti tagħna biss involvejna aktar minn ħames mitt artist. Bħalissa għaddejjin bi sforz kbir billi biex nużaw dan is-suġġett biex inqajmu l-ekonomija, per eżempju, il-Belt Investejna b'mod dirett 750,000 ewro biex nirġeneraw il-Belt Valletta. Qed nikkreaw u Ok, ħa niġu iktar tard. Howard Keating, Howard Keating, Howard Keating irid jgħid, jrid jgħid xi ħaġa. Howard. Kultant ninsew, u forsi huwa ħabba l-fatt li m'għandux association da l-industrija, is-settru kreattiv ħolistiku jiġġenera 7.9 fil-mija tal-GDP. M'għandekx tarmih. Għandu valur. Apparti, kif qed jgħid sew il-Ministru, l-patrimonju u l-heritage u l-affarijiet l-oħra u l-multiplier effect li huma ovvji, is-settur kreattiv magħmul minn nies kreattivi. Hemm political policies li jqiegħdu l-creative sector fil-qofol, in the middle of political policies. Mhux ta' min tarmiha dak. Ħa niġu għal dal-punt iktar tard. Robert Arrigo, inti ovvjament qiegħed qiegħed għandek għandek polz polz ta' ta' ta' ta' kemm ħadna daqqa ta' ħarta. Inti qiegħed fi fi apparti li int politiku, inti wkoll persuna b'investimenti kbar fit-turiżmu u taf eżattament x'ġara, tkellimt hawnhekk. U taf kemm hu importanti wkoll dan is-settur, għax dan is-settur isostni mhux biss l-impjegati, il-Maltin, il-multiplier effect, is-servizzi, il-catering, l-accommodation, barranin jiġu hawn Malta, hemm ċirku interessanti. In vista ta' dak li rajt, ta' dak li rajt matul dawn l-aħħar xhur ta' qabel, x'inhuma l-kummenti tiegħek?
L-industrija mhux daqqa ta' ħarta ħadet, l-industrija mietet. Aħna llum qegħdin nippruvaw nerġgħu nirsuscitaw xi ħaġa li hija mejta. Hemm problemi kbar hemm. Ma nafux għadna u l-Gvern għadu ma jafx kemm ħa tiswilu din il-problema. Kemm ħa niswilu biex nerġgħu nibdew. Il-mistednin li għandek hemm esperjenza ta' ta' nies li ġabu festivals ta' barra minn Malta eċċetera. Dawn il-festivals ta' barra minn Malta li llum diffiċli biex jiġu jekk inti ma tispronhomx verament ħafna, ġabu nies Malta, klijenti barranin, li qatt ma kienu jiġu Malta kieku. It's a niche market that only gets attracted with certain DJs ta' fama mondjali eċċetera Dawn kienu b'mod tagħhom, mod divers, jħallu ħafna mhux flus, miljuni hawn Malta. Il-vat l-element biss li l-Gvern ħa tilef minnhom jista' jerġa' jinvesti biex jerġa' jkollu dak il-vat element li huwa llum m'għandux. Jiena Naħseb li we have no plan, Greece had a plan, Spain had a plan, Italy had a plan, Germany has a plan. Aħna qegħdin nippruvaw nagħmlu daqsxejn minn kollox sa Settembru. Il-pjanijiet ta' din l-iżola, ta' din Malta tagħna, mhix sa Settembru biss. Il-ġimgħa d-dieħla nibdew Lulju. Settembru sittin ġurnata oħra. Ma nistgħux nippjonaw 60, 60 ġurnata, daw anke biex tibbukkjaw mid-DJs u naħseb il-mistednin jafu daw, trid tibbukkjaw anke snin qabel, il-programmi jridu jsiru minn qabel. Hemm il-flajts li jridu jikkaterjaw għal dan numru ta' nies, għal dal-massa ta' nies li m'hemmx lanqas Allura l-problema naħseb li hija ikbar milli l-Gvern qed jaħseb. Ħa nistaqsik mistoqsija importanti. Ejja ngħidu l-argument, u da jidher li se tkun l-istorja, mhux se jkun hemm iċ-ċans li jkun hemm rinaxximent f'daw it-tliet xhur li ġejjin, għax għadu kmieni wisq. Il-Gvern għandu jkompli jippompja, għandu jkompli jippompja l-flus, għandu għandu jikkrea strutturi biex iżomm din l-industrija u l-Malti n-nies kollha jiddependu minnhom afloat, jiġifieri fuċ l-ilma. Ħa niftehmu, l-industrija trid ħa titbiddel ukoll, trid ħa tibda adaptja għall-affarijiet ġodda li aħna għandna u rridu ngħixu anke ma' dal-virus bħalma għexna ma' viruses oħra. Il-Gvern jekk minimum between two billion u three billion euros biex dil-industrija biss terġa' tkun fuq saqajha. Tliet xhur tliet xhur mhu ħa nagħmlu xejn ħlief nippaċċjaw mowġa, it-tieni mowġa li Kien hemm il-Prim Ministru li qalilna li l-mowġ qiegħed fil-baħar, imma Alla ħares tiġi t-tieni mowġa, Alla ħares jekk niftħu, meta niftħu jkollna xi każijiet u ma nkunux ippreparati, nistgħu nagħlqu u naħseb nistgħu narmu ċwievet 'il barra. Ok, ħa waqfek sekonda hawnhekk għax il-ħin itir u għandna mistiednin oħra jridu jidħlu. Nixtieq forsi nieħu idea, nieħu idea wkoll mit-telespettaturi. Il-multiplier effect ta' din it-tip ta' industrija. Meta ngħidu multiplier effect ġifieri għax ħafna nies jgħidu ara n-nies marru l-klabb, l-avveniment. Jien naħseb what Robert is talking about here is we need to distinguish between tourism and youth tourism. Aħna here we are talking about youth Youth tourism ifisser youth tourism ma jiġux il-packaged holidays. Youth tourism li qed nippruvaw nġibu aħna, festivals minn barra, nippruvaw nġibu 5,000 ruħ f'daqqa, f'temp ta' erbat ijiem u daw ovvjament qed imorru l-klabb, taxi, bar, restaurant, hotel three, four star, there's a multiplier effect of round, round, round the entire country. So jien naħseb u naħseb to be fair dawn l-aħħar ħames snin, il-Gvern irrealizza il-youth tourism. Illum ukoll tisma' l-Johan, tisma' l-Julia ukoll qed jitkellmu iktar u iktar fuq youth, youth tourism. Youth tourism huwa l-ewwel naħseb jiena nies li through covid are going to fly għax huma żgħażagħ. Jifieri jien naħseb. L-inqas li għandhom biżgħat ħa ngħidu hekk. L-inqas għandhom biżgħat.
Jiena naħseb jiena what needs to happen now is a massive injection In my opinion, in youth tourism. Li wieħed ma jridx jinsa s-settur tal-entertainment ġeneriku għax inti għedt il-multiplier effect. Multiplier effect jinħass ukoll. Ħa nieħu eżempju ta' Earth Garden, festivals li nagħmel. Ġimagħtejn, f'ġimagħtejn tal-festival, naħseb ikollna xi ħames mitt ruħ jaħdmu. Tliet kwarti minnhom part-timers, freelancers, 'l hawn. U das-settur huwa għalhekk huwa delikat ukoll. Jiena ngħid li m'għandekx iktar minn 25 percent li huma full-timers. Jiena wieħed minnhom. M'iniex waħdi, imma mhuwiex 100 percent, jiġifieri hawn ħaddieħor.
Din hija wkoll in-natura tax-xogħol ta' ħafna nies, li ħafna nies jiddependu għall-introjtu minn ħafna affarijiet differenti. Bla dubju. Imma fuq dal-punt partikolari, għax il-ħin kollu qed nitkellmu issa fuq Alla ħares qatt ikollna t-tieni mowġa, Alla ħares kont ikollna strateġija, Robert Abela jitkellem, Robert Arrigo intom titkellmu fuq pjan, il-Gvern jgħid li aħna Kellna nirrispondu għax dik kienet emerġenza. Hemm ċerti miżuri immedjati li nistgħu nagħmlu. Ċerti pajjiżi ħadu miżuri immedjati. Neħħew pereżempju jew naqqsu l-VAT ta' ċerti affarijiet. Naqqsu ċertu spejjeż li kienu dovuti, liċenzji. Il-Gvern irreaġixxa b'xi mod jew ieħor. Fuq dan, qabel ma nduru fuq il-Ministru, x'inhuma l-affarijiet immedjat li kieku inti tgħid ejja nagħmluhom dawn biex nagħtu spinta biex flok minflok din it-tax ilma tiġi tiswili Euro, tiġi tiswili 50 cents. X'inhuma l-miżuri kieku? Jiena qatt m'jien fil-favur għal handouts mill-Gvern. All right? Jiena nemmen li jkun irid ikun hemm inċentivi, strutturi biżżejjed biex tħalli s-settur privat jaħdem. Għalija dik hija l-aħjar way forward. Imma l-istrutturi wkoll huma ħafna drabi fiskali, finanzjarji. Iva, one hundred percent.
Jiġifieri jekk huma affarijiet ta' taxxi relatati u tnaqqashom u vat, one hundred percent huwa relatata. Imma waħda li qed tinked ftit u ddejjaq is-settur tal-entertainment huwa meta s-settur privat qed iħossu f'kompetizzjoni mal-gvern. Dik hija problema. Jiġifieri waqt li jiena nifhem lil Robert li qed jgħid kemm hu tajjeb li nġibu d-DJs, festivals, però noqogħdu attenti wkoll għax waqt li jħallu l-flus hawnhekk, dawn in-nies qed imorru l-flus tagħna wkoll imorru hemmhekk. Matthew, Ministru, ara, ara, qed tismagħni? Qed tismagħni? Iva, iva. Bħala miżuri, għax ittieħdu xi miżuri, u mhux qed ngħid ma ttieħdux miżuri, u ċerti, ċerti, Naħseb ma nistgħux ngħidu li l-Gvern ma ħax miżuri, iżda jista' jkun hemm iktar miżuri għal dik tip ta' industrija u industriji oħra biex ngħid kollox biex ikun hemm il-piż il-piż ma jkunx daqshekk kbir. Inti taħseb li hemm dispożizzjoni li dawn isiru, pereżempju ċerti affarijiet li huma marbutin mal-VAT, mat-taxxa, ma' liċenzji, x'tirrispondi għal din fil-qosor?
L-ewwel nett, il-miżuri li ħadna mhumiex biss handouts. Pereżempju, jekk nieħu settur ieħor, it-teatru. It-teatru deposit mhux handout. Hemm proġetti li kienu sa jsiru, ma setgħux jsiru issa, tajniehom nofs, nofs, nofs, nofs l-għajnuna finanzjarja li kellhom bżonn għall-proġett biex jibqgħu għaddejjin biex imbagħad il-proġett isir ma jiġix xelf. Jiġifieri għamilna ħafna miżuri li mhumiex sempliċement handouts. Ma naqbilx illi l-industrija hija mejta, għax la hemm it-talent, l-industrija għadha ħajja. Kienet ftit dormant b'mod fiżiku. L-artisti tagħna huma bravissimi, they jumped to the occasion u flimkien mal-Gvern użaw il-plattaformi li kkreajna virtwali eċċetera. Dejjem naraw x'tip ta' inizjattivi se nikkreaw. Fuq kumment ta' Howard, Naħseb xi kultant l-entitajiet governattivi u l-aġenzija qed jiġu misinterpreted. Aħna l-aġenziji tagħna nagħmlu ħafna partnerships u ngħinu ħafna l-events. L-events il-kbar ħafna drabi jkunu xprunati mill-privat, kif jaf hu stess. Aħna ngħinuhom finanzjarament. Però ma jistax ikun għax fid-dinja kollha jkollok ma jkollokx aġenziji tal-gvern biex jikkreaw huma events ukoll. Pereżempju, L-Għana Fest, u m'hemmx l-Arts Council ma ssirx. Il-Jazz Festival, kieku ma tiġix xprunata mill-Arts Council ma ssirx. Il-festival tas-sajf li jkollha ġenru differenti ta' attivitajiet kulturali ma ssirx. Jekk pereżempju il-proġett li qed nagħmlu f'Ċajna. Ħa jikkummenta, ħa jikkummenta Matthew, ma tinsaqx il-mistoqsija. Ma ssirx. Jiġifieri jrid ikun hemm, inkomplu miegħu. Naqbel ma' Howard ħafna illi l-privat għandu jkun il-mutur f'kollox, fis-setturi kollha, għax aħna, jiena nemmen illi l-ekonomija tibna mill-privat. Però hemm ċertu areas li jridu jiġi indirizzati mill-gvern.
Mingħajr il-fondi ċertu minn dawn l-events ma tistax ma tistax tagħmilhom. Jien nara xi ħaġa pożittiva minn tal-Covid li as a country we have now become on a level playing field with other islands. Other countries, Greece, Croatia, everyone is at a standstill. Now it is for us biex immorru u nġibu dak ix-xogħol lejn pajjiżna. Issa ż-żmien li l-Gvern jgħinna iktar biex immorru għal ċertu promoters kbar li qed imorru f'pajjiżi bħal Kroazja, per eżempju, li għalija Malta rrid imur għal dik id-direzzjoni ta' Kroazja biex nipprovaw nġibu iktar u iktar nies lejn dal-pajjiż tal-youth tal-youth tal-youth tourism. Ħa nistaqsik xi ħaġa, Robert, u mbagħad forsi jirrispondi lil da. Inqalgħu kontroversji, m'għandniex ċans biex nidħlu fihom, dwar dil-kwistjoni li hija daqsxejn qisha qisha xewka kbira fid-diskussjoni dwar il-kultura, il-mod kif jingħataw l-għajnuniet tal-gvern, u mhux qed nitkellem issa fuq għajnuniet speċifiċi, jiġifieri il-prijorità, il-qafas li kif għandna ngħinu dak il-kunċert, kif għandna ngħinu dak l-event, kif għandna ngħinu dik l-inizjattiva. Inqalgħu ħafna kontroversji. Kif tħares lejha inti bħala ovvjament persuna li qiegħed issa fl-Oppożizzjoni?
Li tonfoq il-flus għal xejn jew għal ftit huwa ħażin. Li tinvesti anke ħafna flus għall-ġid għal kulħadd Ngħidlek iva. Imma ejja nħarsu 'l quddiem. Dawn il-festivals, il-nies li jiġu, u jiena kelli kuntatt magħhom, huma ta' a very good level of a client. Dawn huma nies li huma fl-edukazzjoni kbira, good families, speċjalment mill-Ingilterra, li jħobbu to go to a good party, jiġifieri, u jonfqu ħafna ħafna flus. U allura irridu narawhom daw l-aspects u bħalma qalu hemm postijiet oħra li qegħdin qed jiġru bina. Da punt jess. Da punt da punt. Irridu aħna immorru immorru warajhom. Eh, Il-Ministru Herrera forsi forsi li jista' ikun għax inti għat tazza forsi tkun inqas forsi mimlija jew tqila, il-museums jew il-affarijiet li għandek il-kontroll inti tista' bħalma għamlu f'postijiet oħra, l-Italja, f'Firenze per casu, il-museums ikunu free of charge dak l-entrance. Hemm ħafna nies ukoll li jkunu jħobbu jiġu Malta anke b'dik il-kultura. B'hekk nistgħu we we move forward at least for on this programme with one positive thing. I think inkunu qed nagħmlu servizz lejn Malta. Okay. Ħa nieħu l-aħħar kumment tiegħek eh, qabel qabel qabel ma morru għal break. Eh, Jose Herrera, nixtieq nistaqsik din mistoqsija, mhux biss f'dak li żewġ aspetti importanti, importanti immens. Waħda hija dil-kwistjoni tal-finanzjament. Finanzjament dirett u indirett lejn din l-industrija f'kull qafas, semmejt għamilna xi ħaġa għall-belt, imma jien qed nkellmek fuq il-festivals, fuq events, music, jiġifieri ma taħsibx li f'dan l-aspett partikolari tridu terġgħu tħarsu lejn mhux il-policies u l-kriterji u d-due diligence u dak, prova ftakarha, dik l-ewwel mistoqsija. U t-tieni mistoqsija Hija, it-tieni mistoqsija hija marbuta issa ma' sitwazzjoni partikolari. Fl-immedjat issa, fl-immedjat issa, għas-sajf li ġej, x'qed tistennew? Li l-affarijiet jerġgħu jikkupraw jew jew li li li għadna 'l bogħod? Dawn iż-żewġ affarijiet u rridu nagħlqu. Mela, fuq kwistjoni ta' sponsorships, aħna bħala bħala l-Arts Council u anke aġenziji oħra, nagħtu miljuni ta' euros kull sena Ma naħsibx li hemm polemika. L-ewwel ħaġa li għamilna wessajna l-iskop tagħhom. Fejn qabel kienu aktar limitati, wessajna. Mela għandna fondi li nagħtu lil ċertu events, għandna fondi oħra li nagħtu events aktar tradizzjonali, ġifieri wessajniehom sew kemm fl-aħħar. Inti kuntent imma bil-mod kif saru l-affarijiet u mhux neċessarjament taħt id-dekasteru tiegħek. Anke taħt id-dekasteru tal-Ministru tat-Turiżmu, tal-MTA. Naf li Julia Farrugia għamlet riforma fil-mod ta' kif jingħataw l-events. Ċertu events naħseb li kienu aktar jispettaw is-settur tiegħi milli s-settur tat-turiżmu, twessgħu forsi wisq, u Julia Farrugia qed timxi f'dan id-direzzjoni. Qed nikkoopera ħafna ma' Julia għax we are two sides of the same coin f'ċertu oqsma, jiġifieri Hi għandha interess tisplura lit-turisti, jien għandi interess nisplura t-turisti biex immexxi l-entitajiet tiegħi. Das-sajf, għadt x'nessem, das-sajf l-iktar ħaġa li nista' nagħmel jien niġġenera attività ekonomika interna. Għax mhux qed nara li bilfors jkun hawn dal-ammont ta' turisti li kien hemm fis-snin li għaddew. Allura x'qed nagħmel? Qed nipprova nixpruna u nerġa' nqajjem good feel factor biex il-Maltin jiġġeneraw il-mutur ekonomiku. Jiena qatt li hemm li għandek settur żgħir għal dak li hu l-mużika, nix, nix. Però meta qed nitkellmu fuq il-creative arts, din mhix nix, din hija industrija kbira, kif qal wieħed mill-kelliema tagħkom, parti minnha biss tiġġenera 'l fuq minn 7 per cent tal-ekonomija Maltija. Fl-istudju li għamilt hemm 10,000 ruħ, 10,000 ta' ruħ, li jaħsmu li jaħdmu fil-creative industry. Iktar milli jaħdmu fil-gaming. Fil-gaming hemm 7,000. Fil-creative sector hemm 10,000. Ġifieri mhux qed nitkellmu fuq niche. Nitkellmu fuq industrija li rrid insaħħaħha ħafna jiena. Ninvesti u nsaħħanha. Inti wieħed minn kabinett ta' ħafna. Ta' ħafna hija understatement. Imma n-nies l-oħra, il-Prim Ministru, qegħdin fuq l-istess livell ta' ħsieb jew inti għandek uphill battle fuq dil-kwistjoni? Il-Prim Ministru huwa all along f'dan is-settur. f'dan is-settur, iddeċieda li kif hemm f'pajjiżi oħra hemm ministeru wiesa' li jinvolvi l-arti u l-kultura u l-patrimonju kollu f'daqqa, għall-ewwel derba, kif kien l-Labour Party ukoll erba' snin ilu li kkrea l-Ministeru għall-Ambjent, issa għandna Ministeru għall-Kultura, għall-Arti, għall-Patrimonju, kollox. U meta mmur għand il-Prim Ministru, għand il-Ministru tal-Finanzi, biex jiena nixpruna 'l quddiem dan is-settur qed insib kooperazzjoni assoluta. Sejt, nirringrazzja Ministru, nirringrazzja lilek, il-mistieden tagħna jibqgħu magħna għal wara l-break, ibqgħu magħna d-diskussjoni titkompla. Grazzi talli bqajtu magħna. Il-programm jitkompla. Illum ovvjament f'Extra Sajf qed niddiskutu s-suġġett tad-divertiment, tal-clubbing, tal-industrija marbuta ma' nies li jiġu minn barra biex Mhux biss jaraw lil Malta iżda jieħdu l-opportunità biex jieħdu vantaġġ mill-fatt li Malta wkoll tista' toffri divertiment. Hemm ħafna festivals, hemm ħafna attivitajiet li nafu bihom u hemm min ukoll litteralment huwa immirat għal dan ix-xogħol. Smajna l-politiċi u ħafna drabi bħalma qalu huma L-inizjattiva ta' dan it-tip ta' din it-tip ta' industrija tiddependi fuq il-privat u fuq il-kapaċità u l-kreattività ta' min qiegħed fil-privat. U inti semmejt xi ħaġa interessanti, semmejt il-fatt li ħafna min-nies huma mhux full-timers, huma part-timers, jiġifieri huma huma dan. Meta meta qed nitkellmu fuq dat tip ta' kreattività, investiment f'dat tip ta' ta' xogħol, kemm qed nitkellmu fuq riskju, kemm qed nitkellmu fuq kemm qed nitkellmu fuq il-fatt li xi kultant li tkun daqsxejn miġnun biex tidħol f'dak tip ta' xogħol. Eh le, bla dubju is-settur huwa maqsum hekk. Jiġifieri jekk hux recording studios, jekk hux management ta' artisti, l-artisti nnifishom, events, huwa high risk, high risk industry. Jiġifieri, mhux hawn Malta biss, barra minn Malta wkoll. L-iktar ħaġa li nara stramba jiena fis-settur tal-kultura li, u forsi tiġi din forsi tiġi min-naħa tal-finanzi, m'iniex ċert, imma li ġieli jkun hemm calls, right, ta' funds. Però meta turihom li inti, din ġrat fil-Covid, meta turihom li inti ħa tiġbor l-investiment tiegħek forsi f'ħames snin, dik hija problema għalihom. Jien dik ma nifhimhiex. X'jiġifieri tiġbor l-investiment tiegħek? Jiġifieri inti tiġi awtomatikament disqualified. Għax, ara, it-train of thought li inti timraħ jew inkella hemm ċertu niċeċ li jekk il-Gvern ma jgħinx u ġieli anki jissussidja dawn inkella mhux ħa jiġu, dik nifhemha perfectly tajjeb. Però għandek is-settur ġeneriku biex ikun professjonist, biex dar jkompli jikber minn amateurs, minn hobbyist isiru professjonisti, Irridu, irridu ngħinuhom li jaħsbu b'dak il-mod ukoll. Mhux inti tiddependi mill-fluqfons tal-gvern biss. I mean, trid tħares lejn sitwazzjonijiet fejn inti you, you resolve your, your, your income and revenue. Ma tini eżempju ċar għax mhux qed nifhmek sa. Ġifieri tini eżempju ċar ta' proġett li inti tgħid jien għandi bżonn daqstant għajnuna u dal-proġett se jifjorixxi, se jkollu dividends, ħa ngħidu, nsejħulu hekk, Ħames snin oħra, tieni eżempju ta' proġett. Proġett li inti tagħmel digitization ta' xi ħaġa, esperjenzajtha jien, fejn trid tnaqqas ir-running cost tiegħek, li jagħmlu sens fi żminijiet tal-pandemija, tnaqqas ir-running cost u televa d-digitization. L-argument l-argument tagħhom jaf ikun li inti però b'dan f'ħames snin ħa tiġbor lura l-flus allura tiġi disqualified. Jiġri esperjenzajtha u ma nifhimhiex. U milli nista' nifhem hi l-problema li kif jinħarġu l-fondi mill-finanzi għandhom ċertu restrizzjonijiet huma. Jiġri inti qed tgħid li l-modus operandi ta' kif jaħsbu ħafna minn nies jew fiċ-ċivi jew fl-aġenziji trid tinbidel biex tħares lejn il-qudiem. Hija policy, għalija it's a change of policy. Ħa ntik eżempju iktar preċiż speċifiku. Matthew De Giorgio, inti ovvjament involut, kellek esperjenza li ġġib DJs minn barra, artisti minn barra, tibda sensiela ta' attivitajiet bl-intenzjoni li mhux tagħmilha did-darba, imma tagħmilha sena ta' wara, sena ta' wara, sena ta' wara. Inti taħseb il-formalities tiegħek, taħseb bl-idea li forsi dis-sena jien ħa nitlef il-flus u forsi s-sena d-dieħla nagħmel flus u mbagħad it-tielet sena nagħmel iktar flus, jew inti trid bilfors tagħmel flus l-ewwel sena? Kif taħseb fuq dawn l-affarijiet? Jiġifieri inti konxju mill-fatt li ħafna drabi hemm element ta' riskju? Element ta' riskju dejjem. Jien naħseb li l-iktar importanti jkollok pjan. Issa l-pjan jekk inti għandek festival li inti tipprova ġġib l-ewwel sena 2000 ruħ, it-tieni sena 4000 ruħ, Inti jkollok pjan li wkoll bilfors trid l-għajnuna minn tal mill-MTA. Mingħajr l-għajnuna tal-MTA ma tistax tagħmilhom dawn l-affarijiet. Meta nitkellmu meta nitkellmu fuq artisti biex nagħtu idea ta' artisti. Artisti pereżempju s-sena l-oħra kien hemm artist ħallas ħallasna 150,000. U biex jiġi għal? Biex jiġi għal satej. Normali. Normali. Di di int għandek ċertu festivals jiswaw nofs miljun. Mingħajr mingħajr għajnuna tal-gvern ma jistgħux isiru. At the end of day aħna nagħmlu festivals hawn Malta mhux għal-lokal biss. Bilfors għandek bżonn il-barrani. Issa l-barrani mhux ħa jiġi għal Malta, mhux ħa jiġi Malta biex jisma' il-lokal, il-local DJs biss, he needs a product. Meta jiġu dawn il-barranin Maltin, jiġifieri meta jiġu meta jiġu minn barra, qed nitkellmu ovvjament ħafna drabi jiġu mill-Ewropa, U għidli jekk jiġux lil hinn mill-Ewropa, x'inhu l-ispending power tagħhom? X'inhu l-ispending, jiġifieri da. Aħna give or take, jekk Daria qiegħed hawn għal erbat ijiem, four, five days, you're looking at €2,000, give or take, for two, for, for three to four days. Is that is spending money? Bej accommodation, ikel, ikel, xorb u jixtri xi affarijiet. Eżatt. Ejja ndur, ejja nduru fuq fuq l-importanza, issa ovvjament inti għandek dil minn din l-perspettiva, l-importanza tal-preżenza ta' artisti barranin, sewwa li jekk humiex gruppijiet mużikali, sewwa jekk humiex DJs, sewwa jekk humiex mix ta' dawn it-tnejn, għal għal-lokal, għal talent lokali.
Kemm hu huwa importanti dan? Ferm importanti.
Għandu, għax tibda bil, tibda bir-rispett. Jekk inti ma tirrispettax l-industrija ħolistika, għandek problema. Jekk hux każ ta' għandek free events. Free events x'jiġifieri? Free events jiġifieri inti tagħmel ammont ta' free events. Jiena, aħna, l-industrija b'ġeneriku, ma ngħidux ma jsirux free events, imma tittekkapja kemm tagħmel free events, għax jekk inti tispiċċa, jekk inti tispiċċa Għall-argument, 60 free event fis-sena, il-valur il-valur tal-arti fissir ta'. U hawn school of thought, u ħa nuża Glastonbury bħala eżempju għax applikajnieh aħna bħala Earth Garden. Dawk bdew Glastonbury b'xejn. L-ewwel sena kienet b'xejn. T-tieni sena b'one one sterling. U beda tiela'. Aħna Earth Garden hekk ukoll. L-ewwel erba' snin b'xejn. Meta beda bdejna nagħmlu gate money, minflok naqqsu n-nies żdiedu. Għaliex? Għax jagħtu iktar valur. lejn dak li qed jieħdu. Mela, bl-istess domanda, dak il-parenteżi, il-problema li qed isib il-lokal huwa li meta inti ġġib dawn l-artisti, dawn id-DJs il-kbar, biex nagħmel counter argument ta' Matthew, meta inti ġġib l-artisti kbar u kollox sew, u tagħmilhom b'xejn ukoll, dik hija problema għax il-lokal kif ħa jikkompeti Kif ħa jkompeti bil-gate money jekk dawn jistgħu jġibu, you know? So, la, la. Meta inti, meta inti għandek imma element ukoll ta' ġifieri din hija opinjoni ovvjament, imma meta għandek ovvjament il-free market, ġifieri il-free market bażikament ifisser li jien nista' niddeċiedi li għada filgħodu nagħti l-gazzetti kollha b'xejn. Għandu dritt.
Il-privat għandek dritt. Imma mela meta niġu għal meta imma jista' jkun hemm policy wkoll li jiena bħala gvern, jien bħala gvern, Qed nagħti dal-flus u nagħti wkoll element ta' kundizzjonijiet. Pereżempju hemm kunċerti fejn il-Gvern jinsisti li jkun hemm element li jkunu b'xejn, pereżempju. Dawn it-tip ta' kundizzjonijiet taqblu magħhom? Jien fl-opinjoni tiegħi, Sur Adenauer, jien fl-opinjoni tiegħi dawn il-free events misshom isiru fix-shoulder months. Mhux pereżempju fil-peak, fil-peak season. Ma tagħmilx sens fil-peak season. Jien qed ngħidlek, trid tagħmel free events, not a problem. Ejja nagħmluhom February. Ejja nagħmluhom November. Dead months.
Dead months. Fejn inti qed tipprova ġġib it-turist minn barra, ovvjament biex ikollu added value in the shoulder months. Imma fil-peak season, fil-peak season, jiena Howard, u ovvjament in-nies fl-industrija, qed noħorġu ħafna flus. Ovvjament to be fair biex id-diskors ikun ċar, il-gvern ukoll qed jgħin f'ħafna proġetti, Imma ma jistax ikun imbagħad il-Gvern jiġi kompetitur fl-istess ġurnata tiegħek, hemmhekk ma naqbilx. Dik hija problema. Hemmhekk ma naqbilx. It needs to go in the shoulder season. Shoulder months, iva jekk trid tagħmel free events, tagħmilhom fix-shoulder months. Issa, dak tip ta' diskors, ovvjament m'għandniex il-politiċi magħna u għall-aħħar kull darba li jkollna diskussjoni, perforz li jkollna l-politiċi magħna. Imma dak tip ta' diskors, In-nies li fl-aħħar mill-aħħar jiddeċiedu u aħna għandna piramida, aħna fil-mod kif jaġixxi dal-pajjiż, piramida. M'għandniex gvern hekk, għandna gvern hekk, jiġifieri kollox jibda minn fuq u jinżel 'l isfel. Qed jisimgħu, qed jisimgħu, jafu b'dat-tip ta' ħsieb jew le? Of course li jafu. There has to be a plan. Jiena naħseb li To be fair anki l-Ministru tal-lum qed tara li bilfors irid ikun hemm pjan u mhux naqbdu nfajru l-affarijiet. Ejja nagħmlu pjan ta' sena. Ejja naraw meta huma x-shoulder months, meta huma l-peak season, naraw fejn nistgħu nagħmlu events, ikollna kalendarju biex xi ħadd barra l-pajjiż jiġi jrid jara Malta fis-sajf jara ċertu events throughout the season. Sejjer, bl-istess mod li aħna fil-privat, jekk jien ħa naqbad naħdem ma' artist u ħa ninvesti, jiena ma narax illum, jiena nara daf f'ħames snin li ġejjin Fejn ħa jasal? Right? Bl-istess mod, bl-istess mod jew festival jew whatever, bl-istess mod li l-privat jaħseb hekk, il-viżjoni kulturali trid tkun mhux għal sena, tkun għal ħames snin, għaxar, fejn irridu naslu? Jiena nixtieq nasal bħall-Iżlanda, bħall-Iżvezja. Hemm nixtieq nasal jiena. U tinħares u semmi l-Iżlanda bħala pajjiż. Trid tifhem ukoll meta tgħidli irid nasab għall-Iżlanda u l-Iżvezja. Il-policies tagħhom.
Li huma li huma fuq radio play tal-lokal. l-importanza tagħha dik, li l-fondi kif jingħatu, level playing field, il-mod kif jħarsu lejn l-esport, l-export, u l-mod kif jħarsu lejn l-import, inti semmejt id-domanda qed li u l-artist lokali għandu postu, għandu postu, u ma jrid jitħallas, eh. Għax niggarantilek jien, naf biċċa mill-esperjenza, dal-aħħar ħmistax-il sena, l-artist lokal meta sab ruħu fl-avvenimenti kbar sussidjati b'miljuni, l-artist lokal qatt ma tħallas, ħlief darba Is-sajf li għadda. Dik hija problema. Ħa nistaqsikom xi ħaġa sija li. U mbagħad meta niġu, sorry, tax, u mbagħad meta niġu għal bżonn l-artist lokal, insibuh imma, jekk affarijiet filantropiċi. Ħa nistaqsik, nistaqsikom xi ħaġa li tmur lil hinn issa mill-kontroversja u mill-istruttura. Ħa nkellimkom issa fuq il-prodott. Għax naħseb il-prodott. Il-prodott huwa interessanti. Interessanti u importanti. L-għonet għandna x'tip ta' prodott. Għax naħseb dik huwa l-ewwel ħaġa. Jiġifieri llum naħseb hemm hemm iktar għarfien tat-tip ta' mużika. In-nies in-nies m'għadhomx isek naħseb in-nies huma iktar konxji mit-tip ta' mużika u naħseb iktar iktar japprezzaw affarijiet differenti. Anke dik l-opinjoni tiegħi nista' nkun żbaljat. It-tip ta' prodott, ħa ndur fuq fuqek, u jekk se naraw żvolta interessanti fil-futur, jiġifieri n-nies ikunu qed ifittxu affarijiet differenti. Aħna qatt ma konna nimmaġinaw li ċerti mużika tiġi apprezzata, ċerta mużika ma tiġix apprezzata. Ever changing, ever changing u aħna rridu nkunu dejjem maż-żminijiet. U ejja ngħidu wkoll. X'inhu l-prodott? Kif inhu l-prodott? X'taħseb? Il-prodott tieb. U l-istandards huma għoljin, right? Però fadlilna fadlilna x'naqdfu u għandna bżonn inħarsu u u nirrikonoxxu fejn sar tajjeb, jiġifieri l-Gvern għamel ħafna, ħafna eh, jiġifieri, ma għad fadal, u l-iktar ħaġa li tinkwetana hija il-land vision. Dik hija kollox. Għax jekk aħna qegħdin ngħidu li mmorru għal niche tourism, agreed, youth tourism, naqblu, xa jħalli lura, irridu nħarsu lejn l-affarijiet holistiċi u l-association biex nagħmel dal-punt, Għandha għan importanti din. Imma inti qatt inqas staqsejtu lil Matthew, qed jisimgħu? Imma mod jisimgħu minn Matthew, minni personali, meta ikun hemm association li tgħaqqad fiha, it-teatru, id-danza, l-artisti kollha, is-suppliers, il-promoters, meta tgħaqqadhom kollha f'daqqa u tagħraf il-common concerns x'inhuma, dik għandha potenzjal biex naslu għal fejn irridu naslu. Fuq dan punt partikolari, il-prodott, issa ovvjament kulħadd ġej minn esperjenzi differenti, jiena. Eh, jien nemmen għandna biex naħdmu. Le, le, ma, ġifieri, il-prodott ħin kollu qed jinbidel, ġifieri jekk immur lura 30 sena kien mod, 20 sena, 10 snin, 5 snin, illum, illum jekk tgħid li. Illum sejver, għasna fil-clubbing, sejn nitkellem fis-settur tal-clubbing. għandna biex nikkompetu. Jien għedtlek qabel, direzzjoni, we need to go for Croatia, the Croatian model. Spjegali di għax semmejtili kemm il-darba Croatia. Iva, għax x'inhi l-Croatian model?
Croatian model bażikament hemm ċertu inti għandek ħafna pajjiżi fil-Mediterran. Hemm l-Ibiza, l-Ibiza. Issa jiena ma nemminx li at the moment ma nistax nikkompetu ma' Ibiza, it is on a different level. Imma Croatia li hemm ħafna promoters li imorru hemmhekk, ispend tagħhom huwa tajjeb ukoll, ċertu Ingliżi, ċertu Ġermaniżi, ċertu Taljani jmorru Kroazja, we need to go for that market, irridu mmorru għal dawk il-promoters u DJs li qed imorru hemmhekk, irridu mmorru għal dawk il-brands li qed imorru hemmhekk, irridu mmorru għal dawk il-club nights li qed imorru hemmhekk, we have to have a calendar from Monday to to Monday, the whole week, li nimlew il-ġimgħa kollha li l-clubs ikollhom xi ħaġa kuljum f'dan il-pajjiż, il-klabbs kollha, il-bixops kollha, li nimlew kalendarju biex in-nies minn barra jgħidu Malta it is a destination to go to for three to four days u kuljum hemm xi ħaġa għalina. That is the direction. L-aħħar mistoqsija u di ovvjament hija hija xi ħaġa li tinteressa tinteressa tinteressa lili. Intom semmitu ħafna il-youth tourism u l-youth tourism hija xi ħaġa li għandha data, expiry date. Jiġifieri xi ħadd li għandu tmintax-il sena jasal biex ikollu erbgħa u għoxrin sena sitt snin wara. Hemm ukoll hemm ukoll etajiet differenti u gruppi differenti. Jiġifieri aħna għandna għandna għandna jkollna

u ħallu l-flus, żgur li għandna noffruhom ukoll. One hundred percent li għandna noffruhom. Li semma' tal-Croatia l-ewwel, Matthew, semma' l-Croatia, kombinazzjoni, disa' xhur ilu konna nnegozjaw ma' xi ħadd li dan jagħmel event enormi li jkollhom tletin elf ruħ ġol-Kroazja. Ried jippartenja magħna Mertgarden, okay, biex jiġu hawn Malta għax il-Gvern tal-Kroazja għollielhom it-taxxi. Mela bdew bl-inizjattivi kollha tad-dinja. Imbagħad beda jinduna l-Gvern Kroazja, aħna nibdew ngħollulhom, irrealizzaw u bdew ifittxu u ħarsu lejn Malta. Għandna naħtfuhom dal-affarijiet. Għandna noffru inizjattivi biex naslu għal dik ir-realtà. Imma mhux hekk biss, għandna wkoll nissapportjaw il-homegrown festivals u events u promoters u artisti għax fl-aħħar mill-aħħar dawk jibqgħu magħna. Ok. L-aħħar mistoqsija għalik, Matthew, inti ovvjament tattira DJs, għandek DJs lokali u għandek ovvjament għandek ovvjament DJs barranin f'avvenimenti kbar, eċċetera, eċċetera. U mbagħad għandek attivitajiet u avvenimenti. F'dawn l-avvenimenti, it-talent Malti u assenti meta jkun hemm dawn l-eventi. Iva, yes. Eh, eh, assenti jew preżenti. Jiġifieri inti inti tibża' tmiss tmiss ma' talent Malti jew jew jew jew. Le, laqgħa xejn, anzi pereżempju aħna bħalissa pereżempju u dejjem għandna ħafna ħafna club nights li huma literalment għal-lokal u DJs lokali biss. Promoters Maltin biss, ifisser aħna ma mmurux għas-settur tal-barranin, tal-barranin biss, anzi bħalissa ovvjament is-settur tagħna huwa iktar tal-lokal u DJs lokali. Jien ngħid oltre, meta jkollna l-festivals ta' barra li jiġu f'dal-pajjiż, we need to amalgamate them together, ifisser the local DJ irid ikun iktar u iktar fihom dawn il-festivals biex huma jkollhom iktar u iktar esperjenza ġo ċertu setturi tal-industrija. Għax inkella daw qatt ma ħa jikbru. Ma tistax tikber hawn Malta biss. Forget it. Hija ovvjament xena daqsxejn interessanti sejħilha surreali, warajna għandna ritratt tal-baħar. Illum jekk tmur fil-ħdejn il-baħar tara biss Maltin u ħafna Maltin jgħidu għall-inqas nista' mmur ma jkunx hemm dak il-folol tan-nies eċċetera eċċetera.

Howard Keith Debono nirringrazzjak talli kont magħna, ovvjament inti issa wiċċ regolari fuq it-televiżjoni, Matthew De Giorgio, forsi niltaqgħu wara, nisperaw li meta meta nispiċċaw f'Settembru l-affarijiet ikunu tajbin, aħjar għal inqas u ma jkunx hemm M'għandix dubju. xi diskussjoni fuq xi pandemija jew tieni mowġa. Grazzi lil Howard Keith Debono kif ukoll lil Matthew De Giorgio, l-interventi ta' Ministru Herrera kif ukoll Robert Arrigo. Ibqgħu magħna wara il-break nitkellmu mal-Ministru tal-Enerġija, Michael Farrugia, fid-dawl tal-akkużi, l-kontroversji kollha marbutin mal-Enemalta. Wara l-break.